teinak lawng a si lai lo ral kan tei hman ah khin mu kan i rual lo ahcun mah le kan mah kha kan i sik hoi lai i kan boi lai atu hi zeiruang ah na hi ti hi kan i rual ṭhan ti ahcun ti Pathian nih hi ah hin ha pawl hi an thil lung a dik ti lo kan ti le a kan ti pa le sku chu kan ma viala chu mu kan ti pa chu chu cha a sa ka sa pi vung avan kai chun kan ma Ah, chimpi a su ah chungah hin ka van hmuh tikah Tayau Tapau i kan si kan si kho ti lo. Eh nanmah le zawn in kan bawm duh ti lo. Bia nan ngai lo ah cha mu. Nin i rual lo ah cha kan in bawm lai lo na kan ti le. San Sebab sin kan ti lai cu. Sipuaji pi mm, da khang hun kan tua i atu cu ka vai kan cel ti lo. Cucaah tu cu kan i ruah ṭhan. I minung hi a mak khomi cu Pathian kan si lo cu. A caan caan ah phi ah na kan pe pa zong kha ṭha cu. Mi ṭha pawl nih cun ti thlate khan cam le thinlung khan a thleng cu. Kanmah mi sual deu pawl cu thlacam lawng hi a ngah lo i thawngphan hna zong hi kan herpar aw tiin ka ruah. I a hlan ah Na Baibal sian in kan kai lio ah pakhat pa cu a pianthar tuk le siabawi hong hai a hau lo palik hai a herh lo ati cu ruan na thei lo e atu cun i sim ca khong e na pianthar ka si le na tia sual sual si lai lo vawlei cungpi hi mu a phun phun in minung hi kan si le thong hai a her cu palik hai a her cu Nang le kei cu kan her lai lo na tein a hermi an um lai cu ka ti. I minung hi a phunphun kan um tikah thlacamnak zong i kan thinlung ai thleng khawh na dia na kan bawmh. Cun bia zong i na kan bawmh. I thlen hna selaw, i fumtawn hna selaw, i rual hna seh ti khi a phui na kan tuah. Phaisa pek lo nak tian zong kha na kan tuak ko. Ka thei ko. Pa zong kha vei a ṭha ko tein ka hmuh. I atu cu hi ti hi kan i rual lo ahcun kan thi dih lai ti kha kan lung a pem cang. Cucaah hmaan ko. Zei pipa kan si cio lai lo kan i rual lo ahcun zei pipa kan si lai lo kan nih lai kan thi lai. Kan kun hi ti hi kan ti lai ṭian ko ne u si aw kan ti i hla kan sa lai i ṭian dih ka si. Kaka kan lung a pem. Kan ruat ṭhan tikah a ziah kan rak i tho hmasa lio ah khan ma tamte tei kan rial i kan kenne pawl tampi rak um i mah kha atlau ne ko lai maw ti kha lungfimnak te hi kan nei than cio ah a si lai lo a si ahcun mu kan i rual than ko lai kan ti atu cu chin le kong sing hna cu kan i rual ngai kan i rual i Chinpia suata phuai cu kan van tuah khonak si cu. Atu hi pathama to duty a to tati a to ti kan au thluahmah lai i kan au thluahmah lai i uh, kanmah a hlan i CDA pawl kha vai Chinpia suata phuai ah khan an um thluahmah um thluahmah lai i kanmah Chinpia cozah nih khan kan bawm lai i uh, a si khawh ahcun thopa cia zong kha pek hrimhrim a hau. CNA bantu khi thopa cia kan pek lai. Kan pek hrimhrim lai. Ralkap hi Vai kum khat kum hnih kum thum tiang hi cu thawpan ce zong pek lu zong a nga ko. Na tein a a caan van sau ding a chamu. Professional army a kan i caan a hau like ting ko ma. Alhana professional army ti me le standard army ti kha karak chim chang kha standard army chu ye karak ti kha professional army sim hasa hawe ka ti chu chu chu ading mi si chu an po khim te i chom lo an life ah quarantine nei lo i zei state de dah um lai zei state de ma um lai lo a hlan i tamcho mo lung piang poi bantuk ka sele man ko lai zei man tai ne pi ne hong ra ka si lai premier league bantuk hi asi kho lai lo i professional kan kal lai i a chozan ni hin a khun hi tha te kau lai i phailei cu champion suwa ta phoi hi uniform adang te na kan tua piak lai cun Her ah cu policy na kan chia than hoi lai i rank ha kan i pek ko lai. Bo khan bo thi bo thu bo li ba ke bu mu ti jong ke CNA ban tu kan i pek lai i ma lo lo ka CNA he khan wu khate kan kal lai i CNA zong kha chimpi suwa tap hwe kan ma CDF a tu i a fun kha chimpi suwa tap hwe thiam thiam o ti khan ya kal ding kha si i ral kan te ti ka zong a khin Voi chumtomnak kha foi le ding kha si. Cucaah chipia suah ṭang phuai te kan tuah khawhmi hi kan lawmpi cio ko u. Kan bawm ko u ti hi nawl kan ti duh lengmang cu. Atu hi na kan bawm lo ahcun kan tlok ṭhan ahcun mu kan rawk ṭhan ahcun ṭorhlan zi hi nanmah zong ṭau nan nei ve bantuin kanmah zong ṭau kan nei ve som nga som nga kan si tikah atu kanmah nih kan thok cang, kan tuah cang i nanmah nih na kan mum hoi ti lo ahcun nanmah lei kha mualphonak um lai. Cucu kan in change ruang a si lo. Nanmah lei cu kan tuah cang, nanmah lei nan tuah hoi la cun nanmah mual nan phu ko lai. Thate kha singkhom hmu ka du ko e. Cuca chipia suat ta pui hi atu hi ai thok ka te se le hi hi ti a than phuama ding ka si tika khan. Vai teirel rakal rel pi hrim hrim ko. Tate zong i khan an lungpem lomi kha va kan chimpiak ṭhan te u. Cuti lio ah cu kan si kho lai lo hi. Kan tuahmi te hi mu. Cucaah ka ka donghnak ah van chim lai i chimpi a sual ṭaphuipi a ṭha hnu a ṭha cang hnu kha cu acozah zong kan ṭha cang lai cu. Netan Tara acozah zong a ṭha thluahmah lai. Teyayi zong a ṭha thluahmah lai. Kakuezi a ṭha cang. Teyayi a ṭha lai. Ochozi a ṭha lai. mu uchu i a tha a tha a tha cang cu ria i a tha cang cu nate ma ka si ri lo ka lung a tling ri lo rem rem ding tampi um ri natein advance a si cucaah ka kwe yi uchu yi tia si yi hi hi a biapi kho tak mi si hi hi lai tlang ah tha te um lo ah cu mu tapo nga kan i chan than lai tapo nga kan i chan than lai cu tapo cu ve bia a do deu mi si o Damia ka ti ahcun a phui ti lai lo. Tucun damia ti cu hor mei satang cu kumhan ti lai lo. Po kan si ṭhan lai i mipi an tem rih lai ee ti kha van chim ka duh. Cucaah mi mipi an tem lo nak ding ah saka saka ina na ding ah hi ka kwe i o tho i tia si i te hi ke kan tua khona ding ah phaisa chimpi a chozat a chozah ah ram bom thua ma u law Adan CDF kanmah mara na kan bawm du lo zongah Chinpi a suah ṭha phui hi cu nan bawm hrim hrim ding ah